Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында журналист Нәсим Акмал. Бүгенге тапшыруның темасына бер шигырь сәбәпче булды. Тузга язган сүзләр генә калыр, дөрес сүзләр калыр безнең хакта, дип язган иде Мөдәрисә Геләм. Менә шул юллар искә төште дә, сискәндерде. Чыннан да, адәм баласы бу якты дөньяда яшәгән чагында фанилек тузаннары арасында йөреп, төрле төсләргә, төрле килбәтләргә керә, аның турында төрле сүзләр йөри. Ә инде бакыйлыкка китеп барып, еллар үткән саен әлеге тузаннар тарала,

Төшенә барабыз. Аның фикере, хисе, әйткәннәре бүген менә шушы буталчык бер вакытта безнең өчен зиһен һәм күңел ихтияҗына, кыйбла нәмәгә әверелде. Мөдәррис Әгләм үзе исән вакытта да 1960-70-80 елларда туып үскән милләттәшләребезнең зыялы катлавына көчле йогынты ясаган, аларның шәхес булып формалашуына этәргеч биргән шагыйрьләрнең берсе булды. Һәм менә ул калдырган рухи ризыкны бүген майданга чыккан буыннарга да тапшырып бару таләп ителә. Монысы инде безнең бурыч. Тапшыруыбыз нәкъ менә шул максат белән әзерләнде. Моңа кадәр сөйләгәннәребез Тапшыруыбызга бер сүз башы булды. Хәзер яңгыраячак җырдан соң без Мөдәрис Әгъләмов турында сөйләшүебезне, аны искә алуыбызны дәвам иттеребез, шагыйрьнең үз тавышында ишетербез, җырны тыңлыйк. Мөдәрис Әгъләмов шигыре, Риф Гатауллин көе, Серле йөрәк.

Әдәбияттә Тукай рухын дәвам иттергән әдипләребезнең берсе, күренеклесе Мөдәрис Әгъләмовны искә алабыз. Безнең радио фондында, шулай ук радио хезмәткәрләренең шәхси архивларында шагыйрьнең үз тавышы сакланган тапшырулар, аерым әңгәмәләр, аның үз укуындагы шигырьләр шактый. Бүген без программада әнә шул мирасны хәрәкәткә китерербез. Башта шигырь тыңлыйк, Мөдәррис Әгъләмовның 1970 нче еллардагы язмасы.
Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан. Ак яулыклы татар карчыгының Яргаланып беткән кулларыннан. Яралганмын әнкәм көлтә итеп Бәйләр өчен җыган учмалардан. Көлтәләрдән учма булып кына Безгә килеп җиткән кыйссалардан. Яралганмын, җил-давыллар узып, исән калган агач башларыннан, диварларга нигез булып яткан истәлекле кабер ташларыннан. Яралганмын халык иҗат иткән табышмактан. Әйе, табышмактан. Әткәм хыялланып эзләп йөргән, Җавап итеп әнкәм мине тапкан. Тапкан табышмакка җавап итеп, Шулай тапкан әткәм эзләгәнен. Тик барыбер бер табышмак булып калган минем һәрбер күзәнәгем. Үзе сайлап йөрсен, дөнья күрсен, Еллар минем аяк-кулны чишкән. Тапкырлыкның татлы тәмен белсен, Туган халкым сөйләр телне чишкән. Яралганмын кара туфрагымнан, Идел судан, халык җырларыннан. Хәзер инде дөнья чишәр өчен Үз алдыма табышмаклар куям. Мин дә җавап эзлим әткәм кебек, Мин табышмак чишәм нәселемә. Аяк-кулын вакыт чишәр аның, Сөйләр телен кемнәр чишәр менә. Мин. Табышмак чишәм нәселемә.
Мөдәрис Әгъләмовның үз тавышын ишеттек. Әйткәнебезчә, Татарстан радиосы фондында шагыйрь катнашындагы берничә тапшыру бар. Язучы Җәүдәт Дәрземан тарафыннан эшләнгән тапшырудан бер өзек тыңлыйк. Менә бу өзек, безгә калса, Мөдәрис Әгъләмовның шәхесен тулырак күз алдына китерергә мөмкинлек бирә кебек. Мин хәтерлим, 1968 нче елның апрелендә, хәзерге Тинчурин театры бинасында, ул вакыт әле Галиәсгар Камал театры иде, Язучылар съезды иде. Һәм шунда бер төркем студентлар күктән листовка яудырдылар. Ул заманда листовка сүзе әле тарихка гына мәгълүм, китаплардан гына укып белә идек, һәм без аның тыелган нәрсә икәнен бик яхшы Аңлый идек. Дөрес, бу листовкалар язуда синең катыш булганын бик яхшы беләм. Ул листовка, әлбәттә, татар әдәбияты турында, шул көннәрдә яшәп килгән кысынкылык турында һәм сүз иреге кирәклеге турында иде. Җәүдәт туган, ул бик бәхетле көннәрдә булган һәм мәгънәсез көннәрдә булган. Беренчедән, без әле аңлап бетмәгәнбез, 68 нче ел, нәкъ шул листовкалар вакыты Чехословакиягә Совет армиясе кертелү, десант төшерелү вакыты. Бу инде листовкалар вакыйгасы Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә. Разил Вәлиев безнең Мәскәүдә укыйдыр иде. Ул кайтты, сез алды бу. Һәм шунда инде без язырга уйладык. Ул да булса яшьләр журналы сораудан, Идел журналын сораудан башланып китте. Мирсәяга Ул вакытта Язучылар союзы председателе иде. Мирсәй ага доклад ясаган вакытта үсте ул листовкалар. Без ул вакытта бик балачага булганбыз, дөресен әйткәндә, яшьлек белән. Ул шул кадәр бер катлы язылган, бүгенге күзлектән караганда. Әмма аның үзенең реакциясе ул заманда булды дип уйлыйм. Уңай яктан түгел. Дөресен әйтте. Әле студентларны күпме йөрткәннәрен хәтерлим мин. Һәм әле безнең кафедраларга килеп шактый гына әңгәмәләр булганын хәтерлим мин. Алары бар инде, анда берничә кешене университеттан да чыгардылар. Бөтенләй яңа бәйләнеше булмаган кешеләрне дә. Әмма һәр хәлдә бүгенге күзлектән караганда мин обкомга, безнең югары оешмаларга нәрсә тәэсир итте дип уйламыйм. Алар барыбер безгә журнал бирмәде. Матбугатта ниндидер иркенлек бирелмәде. Әмма бүгенге яшьләрнең дә бер шулай матур итеп Дулап алуларын бик теләр идем. Мөдәррис Әгъләмовның Җәүдәт Дәрзаман белән әңгәмәсендәге тагын бер урынга тукталыйк. Мәсәлән, бер өч ел элек туганнан туганымның кызы укырга керде, университетка, һәм шуңа минем Тукайдан хатлар поэмасы туры килгән. Экзамен бирә алмәгән. Үземнең якын сеңлем инде ул. Ул үзе ул поэманы белә, яхшы белә, өзекләрен дә укый белә. Әмма сорау шулай куелган, Мөдәррис Әгъләмовның Тукайдан хатлар поэмасында Халык иҗаты үрнәкләрен күрсәтегез диелгән. Мин, мәсәлән, үзем шул поэманы язган кеше, мин үрнәкләрне үзем дә күрсәтә алмыйм. Ничек ул изаем бирәлсен? Һәм соңында аңладым мин, ул Твардовский поэмасыннан русча бирелгәнне Мөдәррис Әгъләнов дип үзгәрткәннәр дә, русчадан татарчага тәрҗемә ителгән. Безнең, мәсәлән, бик күп кандидатскийлар, докторскийлар яклаган иптәшләребезнең күбесе рус теленнән тәрҗемә Аңлап та булмый. Заманында мин үзебезнең зур галимебез Гали Халитнең Чор заман стиль дигән китабын бүләк иткәч укыдым. Анда бит ярымлык җөмлә бар. Нокта куелган, өтер куелган, ике нокта куелган бит ярымлык җөмлә. Китабын күтәреп килдем. Гали агам әйтәм, шушы җөмләне гап-гади генә сүз белән аңлатып бирегез әле. Ул аны ярты сәгать буе укып утырды. Һәм аннары әйтте, менә әгъләм шулай мәсьәлә. Никадәр аңлашылмаса, шул кадәр фәнни була ул, диде. Бу бик аяныч әйбер. Безнең бу җәһәттән, Аллага шөкер, менә Казан утлары журналы бик усал, үз кыйбласын тота. Ә инде байтак кына матбугатта безнең аңлап булмый. Татар сүзләре белән русча язылган поэмалар китте, татар сүзләре белән русча язылган романнар китте. Һәм аптырап карап торасың. Җылардай буласың. Мәсәлән, мин шул уңайдан туктале мин әйтәм. Мирсә Әмирнең без бала чакта укыган Ак җиленче икән. Ак җил җырлап тора хәзер дә. Йөзек кашын эчик һәм Фатих Хөсәйнең. Ул хәер дә җырлап тора. Шулай булгач, безнең үткәнебез бар, ә үткәне зур булган халык бер кашан да киләчәксез була алмый. Бары тик безгә әз генә айнып китәргә, башны күтәрергә һәм нигезле булырга кирәк. Аннары менә соңгы елларда шигърияткә, әдәбияткә килүче әзәйде бит инде безнең, бигрәк тә ир егетләрдән. Мин күптән түгел физматта шуларда очрашу да булдым. Алар белән сөйләшү, алар белән улашу Үзе бер рәхәт. Аларның инде сораулары тагын беренче шигырегезне кайчан яздыгыз дип мәктәп укучылары кебек сораулар түгел. Үзеңнең дә башыңа килмәслек мәсәлән көтмәгәндә сорау бирәләр. Башка планетада сезне аңласалар, шул планетага барып төшкәч, сезне аңлаган кеше очраса, кайсы шигырегезне укырыгыз? Менә син шунда инде бөтен иҗатыңны барлап чыгарга мәҗбүр буласың. Ә ул минут эчендә җавап бирерлек әйбер. Ә җавап нинди булды инде? Мәсәлән, минем дә сорау бирәсез килә бизәри. Кайсыдыр планетага барып төшкәч, сезне аңласалар беләсез, кайсы шигыреңне яратып укыр идең? Мин әйтәм, менә шуны укып карыйм әле, сез башка планетадан килгән кешеләр инде мин әйтәм. Мин башка планетадан, сез башка буын кешеләре дип бердәнбер балладысын укыдым. Әнием турында бердәнбер балладысын укыдым. Аңладыгызмы дидем. Аңладык диделәр. Әмма бу безнең әбиләребез турында диделәр. Җаваплары да әйбәт аларның да. Чөнки ул әниләренең әниләре турында. Ул минем әни булгач, аларның әбиләре була инде. Иделнең иң гүзәл җирендә шәм кебек сузылып үскән ул. Борынгы җырларда җырланган чишмәгә суга дип төшкән ул. Авылның гармунчы егете аны нәкъ шул чакта күргәндер. Алмадай кызлар күп авылда, арада ул гына. Бердәнбер. Кичләрен уенга чыкканда беркемгә сиздерми чыгарга, яхшыга киясе күлмәген чыгарып яшергән чыланга. Үзе дә кичергән әнисе, аның бу хәйләсен белгәндер. Хәйләкәр кызлар күп авылда. Арада ул гына бердәнбер. Күбәләк шикелле талпынып очкан ул бер чыккач иреккә, яшьлектә кал икән гомерлек уйнап та, җырлап та, Дип тә. Ул, бәлки, нәкъ шушы уенда яшьлеген озатып көлгәндер. Һәркемнән узачак ул бәйрәм! Һәркемнең яшьлеге бердәнбер! Ул кемнән ким әле? Ник әле яраткан егетенә чыкмасын? Туй белән биргәннәр аны да искечә укытып никахын. Кем белә, ә бәлки ул чакта бу безнең туйларда кергәндер, ак туймы, кызылмы, барыбер, ул аның туе бит. бердәнбер. Аннары бу сугыш, озату, аерылу иреңнән дүрт елга, дүрт елга барган бу сугышның газабы барачак күп елга. Үпкәдән килгән бу кара кан, симәнә ташыган үрдән бер, ә ире исән-сау кайтачак, ул аның ире бит, бердәнбер. Зур сугыш узды ул, тик менә тын кыса, кимерә үпкәне. Ире дә исән-сау, янында. Бу сугыш бетсә дә үтмәде. Тәүлекләп игеннәр урганда, ул аңа чир булып сеңгәндер. Идәндә сабые үрмәли. Ул аның сабые. Бердәнбер. Идәндә сабые үрмәли. Алырга иде бер кулыңа. Бу соңгы теләге үтәлми. Чем-кара күзләре йомыла. Ә аның шикелле бу илдә меңләгән хатыннар үлгәндер. Онытма кешелек, ул минем әнием иде бит. Бердәнбер.
Хатын-кыз һәм иҗат, хатын-кыз һәм шигърият.
Үз чорында ул Тукайлар чорында Мозафарияләр килгән, Фәтташлар килгән, Такташлар чорында. Ул вакытта ул үзе бер вакыйга булган, бер хатын-кыз шигырь язса. Искиткеч вакыйга булган, хатын-кыз сәхнәгә менсә, ә хәзер бер дә мин гаҗәп дип санамыйм. Әмма мин аның бөтен борчыганы нәрсә? Аларның барысы бер төсле булуы. Аларны аерып алып булмый. Мәсәлән, уку белән кем икәнен авторын әйтеп була безнең шагыйрьләрнең. Әйтик, Саҗидә апаны башка кеше белән бутап булмый. Саҗидә апаны беркем белән бутый алмыйсың. Линар Шагыйрҗанны беркем белән бутый алмыйсың. Ә бу дистәләгәннәр арасында шигырь техникасын өйрәнгән, рифмовка алган һәм шул рәвештә. Алар теге җаннан чыккан шигырь түгел, актарылып. Саҗид апаның актарылып чыккан шигырьләр. Мәсәлән, мин соңгы еллардагы шагыйрәләрдән Ленин шагыйрьҗанны ул шагыйрь ул, шагыйрә түгел. Шагыйрәләр күбәйде, ә Саҗид апа кебек, Лина кебек Шагыйрьләр юк. Һә, ир-атлар булмау, ансы аңлашыла. Чөнки заман шул, ул нишләп шигырь язып йөрсен әле коммерция заманында. Бөтен дөньясы капчык-капчык акча сугып яшәгәндә. Әмма ул вакытлы әйбер. Һәрхәлдә, без бүген килмәсә дә, узган килгәннәр белән дә бик бай гына Яши ала торган халык әле. Аллага шөкер, кол гаиләләребез белән, тукайларыбыз белән, такташларыбыз белән, туфаннарыбыз белән, зөлфәтләребез белән, Роль Файзуллиннарыбыз белән. Аллага шөкер, аларның бит әле килгәненә дә күптән түгел генә. Мәсәлән, инде үземне бер дә карт дип санамыйм. Бер гаиләләр бар. Шигырьдән бераз китеп китеп торсалар да, бер гаилә драматург булып та киттем. Бик әйбәт. Булса безнең такташта драматург. Ятсын безнең хатын-кызлар да үзеңә әйткәндә. Хатын-кызларның булуы бик әйбәт. Алар булмаса бик күңелсез булыр идең. Шагыйрь иҗат тәкъдире, аның бу җиргә килү максаты турындагы уйланулар Мөдәррис Әгъләмовның журналист Флүрә Низамова белән әңгәмәсендә дә дәвам иттерелә. Бу язма да шулай ук безнең радио фондында саклана һәм, әйтергә кирәк, бу, Мөдәррис Әгъләмов биргән соңгы интервью. Менә шагыйрьлек сезнең үзегез өчен, шагыйрь кеше өчен нәрсә ул? Шагыйрьлек ул миссия. Шагыйрьлек ул халык алдында иң зур җаваплылык. Хәзер инде гаҗәп түгел, халык белемле, укый, яза белә, көн дә җыр тыңлый, радио, телевидениедән ишетеп тора. Шуңа күрә туган телен яхшы белсә, һәр татар баласы, татар кызы, татар егете шигырь яза ала. Ул белемле, шушы дәрәҗәдә берәү шөгыльләнсә, шигырь яза ала, китап чыгара ала. Шуңа күрә бу шагыйрьлеккә керми. Мәсәлән, безнең Мумбишәр китап чыгарган иптәшләр бар. Бу шагыйрьлек түгел. Шагыйрьлек ул, әйткәнемчә, Ул миссия, ул табигатьтән бирелгән, Ходай Тәгаләдән дип әйтик. Хәтта табигатьтән бирелеп тә, Ходай тарафыннан иңдерелеп тә шагыйрь була алмаган кешеләр бар. Монысы инде менә шул милләт алдында җаваплылыкны күтәрүдә авырыксынган кешеләр. Авырыксына, чөнки аның иркенрәк, татлырак, җилбәгәйрәк яшисе килә. Ә, кеше кебек дип әйтергә була инде аны. Инде әгәр дә син халкың алдында шундый җаваплыкны алгансың икән, Ходай сиңа шундый миссия тапшырган икән, бу бик авыр эш, моны күтәреп бару. Бик күп рәхәтлекләрдән, бик күп мөмкинлекләрдән, бик татлы әйберләрдән чикләнергә мәхрүм булып мәхрүм булып яшәргә чикләнергә туры килә. Менә шул вакытта инде үзеңнең бераз кимсенүеңне дә сизәсең. Әмма менә шул җаваплылыкны тоеп, бу кимсенү хисен җиңәргә кирәк. Нишләп әле бу бит инде урта кул гына шагыйрь, миннән әйбәт яши дип кешедән көнләшмәскә, хөсетләнмәскә, үзеңнең кем икәнеңне белеп эшләргә, үзеңнең кем икәнеңне белеп яшәргә кирәк. Әгәр дә шагыйрь үзенең кем икәнен белеп җаваплы оныта икән, бу инде Урда кушагы дигән сүз. Менә сезне генә аерып, кемнедер аерып, менә болар бит чын сүзне әйтәләр, чын мәгънәне әйтәләр, миңа кирәк мәгънәне әйтәләр дигән кешеләр. Ул шагыйрьләре әз булган шикелле, шигырь укучысы да әз инде. Соңгы елларда ул бигрәк азайды, гомумән китап укучы. Ул бездә генә күзәтелми, ул бөтен дөньяда күзәтелә, башка илләрдә дә. Европада инде күптәннән 100 150 артмый. китапның тиражлары. Әмма аларда бик югары китапның бәясе. Менә бер генә мисал китерәм. Минем 800 битлек китап чыкты. Андый зур китапны чыгару бәхет. Әмма ул гонорарсыз аңа акча түләнми. Алар миңа 1000 китап бирделәр. Менә сот, шуннан гонорар эшлә. Ничек инде мин Моңа кадәр шушы яшемә җитеп китап сатканым булмаган. Кәсепнең рәтен белмәгән кеше. Әйе, кәсепнең рәтен белмәгән кеше. Аның белән шөгыльләнә дә алмыйм, аның артыннан йөри дә алмыйм. Әмма инде без әле яңа системага, менә бу яңа яшәешкә күнегеп тә җитә алмыйбыз. Аннары хәзер безнең поэзиягә, шигърияткә килүчеләр дә егетләрдән юк. Нигездә халык шигырь хаман яза. Яшьләр арасында да күп ул. Ләкин сыйфат турында сүз бара. Менә шагыйрьнең миссиясен аңлаучы, яшьтән үк шуны сизеп йөрүче кешеләр әзәя. Менә ул нәрсәдән? Ул заман үзгәрүдәнме? Ул һәрвакыт шулай булган һәм шулай булачак инде ул. Менә Тукай. Тукай чорын алыйк. Тукай чорында тагын йөздән артык шагыйрь бар. Аларның күбесе Тукайны кабатлап язган шигырьләр инде. Бәетләр бик күп. Хәзер дә шул ук хәл. Ул кемгәдер ияреп, өйрәнеп, менә игътибар итсәгез, хәзерге яшьләрдә менә, кызларда бигрәк тә, эпиграфларына гына игътибар итегез. Марина Цветаевадан, Анна Ахватовадан куялар, Есениннан куялар, Пастернактан, Мандельштамнан куялар. Ник берсендә Саҗидә Сөләйманованың шигыреннән булсын? Аларның мин хәтта татарча шигырь китапларын укыдылар микән дигән шик тә туа кайчагында. Чыннан да, ничек Саҗидә апаның хас сокланмый соң аның шигъриятенә? Шуннан бер эпиграф куйган кыз баланы күргәнем юк минем. Аннары мин бик борчылмыйм да, менә укучы дигәннән. Ул һәрвакыт шулай булган. Ул шагыйрьләр сүтүктән артмый ул. Беркайчан да артмаган ул. Ә инде халыкның тоташ менә шулай күп шигырь язуына мин сөенәм. Әгәр дә инде алар шигырьгә омтыла икән, димәк әле безнең киләчәгебез бар. Язсыннар, чыксын китаплары. Сөендерсеннәр, ичмасам, үз туганнарын, якыннарын, якыннарын, туганнарын, үзләренең гаиләсен сөендерсеннәр. Алар бит әле үзләре бер җәмгыять булып, ничектер менә бер төркем булып яшиләр, шуңа сөенәләр, шуны укыйлар. Мин моннан бер Дәрис абый, ләкин бит аның икенче ягы бар. Шушы өйрәнчек кенә кешеләр күп итеп китаплар чыгаралар, иҗат кичәләре үткәрәләр, үзләрен шагыйрьлеккә дәгъва итәләр, язучылыкка дәгъва итәләр. Алар күмеп китмиләр микән? Чын Сыйфатлы, чын мәгънәсендә язучылар исемен күтәрердәй кешеләрнең саны. Мәсәлән, барыбызны да борчый торган бер ни инде ул. Соңгы вакытларда яшьләр килми дип инде әдәбияткә менә. Әмма ул вакытлы күренеш. Булачак, мин аны көтәм, менә хәзерге яңа мәктәпкә кергән 4-5 класста укучы балалардан көтәм. Әгәр дә алар шушы вакытта гимназияләрдән, лицейлардан, татарча мәктәпләрдән, мөмкинлекләрдән Файдалансалар, бу укытучылардан да тора. Әйе. Мин әле шуны сорамакчы идем. Нишләп сезнең сүзләргә җырлар әз? Ул шагыйрьләрнең җыр тексты бик сирәк очракта язганнарым белән мин. Махсус язганнарым. Махсус язганнарым белән. Мәсәлән, тактасына алсак инде без. Ул үзе үлгәннән соң гына Җәүдәс Фәйзи аның кичәсен уздырырга кирәк булгач яза Урман кызын. Тукайда тагын бер-икәү генә ул халык көенә язган Ә Тукайның сүзләренә язылган җырлар нигездә бөтенесе дә соңыннан безнең зур композиторларыбыз тарафыннан соңыннан язылды. Гомумән Тукай җырлана инде. Ә хәзерге композиторларның безнең берсе дә гел шагыйрьләрне укымый. Нәкъ, нәкъ, нәкъ. Әйе, шагыйрьләрне укымый.
Мәсәлән, Зөлфәтнең ярты китабы җырлап тора. Аңардагы җырлар. Аның ана бер генә җыры бар, җыр тексты итеп үзе язган бер генә җыры бар. Хаман яратам. Хаман яратам. Әйе. Ул аны әзер музыкага язды чөнки. Фәрит Хатиповмы? Әйе, Фәрит Хатипов әйе, ул аны җыр язам дип язды. Ә калганнары барсы да Зөлфәтнең э, җыр тексты итеп язган тугалы шигырь. Сезнең үзегез ничә җырыгыз бар? Бер ике бар бугай инде. Әйе. Ну берсен генә язып бирдем мин җыр тексты итеп. Серле йөрәк дигән җыр. Рифката Улимуза. Әйе, Рифката Улина.
Әзер музыкага яздым мин. Аннары тагы берәү бар икән, Фәрит Хатипов, Ява карлар дигән җыр. Башка юк та. Аннары мин җыр тексты язучы шагыйрь түгел. Ул бик зарарлы әйбер. Әгәр дә мин моннан 30 ел элек мөмкинлегем бар иде, бик каты җыр язып, танылып, популяр булып китәргә яза башласам. Мин аны сиздем ул куркынычны. Ул шагыйрьлекне бетерә. Шуңа күрә Хәсән ага кисәтте мине, групп җырлар белән кереп китә күрмә. Сразу бетәсең диде. Гаҗәп бер факт әйтим мин. Ничә ел Аккош күлендә яшәгәнегезне белмидер идем. 32 ел булган икән, әйттегез бүген, әйме? Әйе, Бу бит 32 гаҗәп ел. нәрсә. 32 ел булды. Сез бит анда бер фин э, йорты дип э, атала торган, э, теге калтырап торган э, суык йортта яшәдегез ничә еллар буе. Ничек ул шулай килеп чыкты? Аккош күле үзенә бер изге җир инде ул. Анда халык җылые, туңарлык түгел. Ул Сибгат абыйлар, ул Риза Ишмуратлар, Хәсән Туфаннар, Нәби Дәвлиләр, анда Ибрай Газыйлар, кайберләре белән унар ел, кайсы белән егермешәр ел бергә яшәргә туры килде. Һәр көн күрешәсең. Бөтен яңалыкны хәбәрдар булып торасың. Казанлыкларның яңа саны килсә бергә тикшерәсең, бергә утырып. Алай-болай йөри башласаң, сине алар күзәтеп кенә тора, син аларның сагында. Менә ул Аккош күлен бетерделәр инде хәзер. Ул иҗат йорт өе, анда бер өч-дүрт кенә язучы калды. Без аңлашыла. Мин сезнең үзегезнең менә ничек урман кешесе буларак яшәвегезне үзегезнең авыздан ишетәсем килә. Анда бит инде бернинди шартлар юк. Сез утын ягып яшәдегез инде анда, әйме? Утын ягып инде, утын.
Авыл кешесе кебек яшәдегез ничә еллар буе? Мин бит урманда үстем, урман эчендә. Әйе, безнең баскычтан Йөгереп төшү белән урманга кереп китә идең. Ә бит безне урман ачыктан алып каладыр ие. Җиләк-җимеш урманнан, бөтен үлән урманнан. Сез табигатьтә яшәргә җайлашкан инде. Ие, хәтта балга кадәр урманнан. Гөмбә урманнан, гөмбә инде. Монда Аккош күлендә дә мин 32 ел йөрдем ул гөмбәне. Сез мичләрне дә үзегез чыгардыгыз кебек әле. Мичләрне үзем чыгардым.
Мин бер көнне сынап утырдым, унбер тапкыр чыгарган мичне. Ой-ой-ой.
Чөнки мин аны ел саен болай ошамый, тегеләй ошый, я плитә белә эшлим, я урысныкы шикелле менеп җыклый торган итеп эшлим. Ә телешен алса утын күп кирәк инде. Аннары анда элек бит утын да иркен ие. Анда урман чистарту бригадасы бар ие. Аларга бераз төртсәң, машинасы белән Аударып китәләр ие. Шундыйрак тормыш иде анда. Минем ул төзелеп бетте инде, искерде, ишелеп төште. Шунысы кызык, йортыгыз ишелеп төшүгә туры килде сезгә э, яңа фатир бирүгә. Әйме, Яңа дип Ага. әйтим инде, яңасы да түгел, искесе дә шул бер инде хаман. Мин бит ел саен я көз көне, я яз көне бер ремонтлый идем аны. Ул йортны. Әйе. Эшлим, тышлыйм, түшәмен алыштырам, мичен алыштырам. Менә шул фатир алгач та мин аны көз көне дә, яз көне дә ремонтламадым, бармадым. Туйган да булгандыр инде, аннары теге җылыда тагын утырасы килгәндер, архивларны, китапларны әзерләсе бар. Барсам, бер ул бөтенләй ишелеп беткән. Әле мин аны шулай карап торсам, тагы бер 30 ел яшәр идем. Дәрис абый, дөрес сүзме ул? Э, сезнең шул елларда, менә соңгы берничә елда әле фатир алганга хәтле паспортыгыз да булмаган дип әйтәсез. Хәтта паспортсыз да рәхәтләнеп яшәгәнсез. Паспорт Югалган иде шул. Мин аны якынча хәтерлим, кайсыдыр районга кайткач калды ул гостиницада. Ул Зәйдә тәрәзә төбендә калган икән. Минем Казанда прописка юк иде. Казанда прописка булмагач, аны кая җибәрергә дә белмичә, ул 11 ел Зәйдә яткан. Аннары аны якынча мин районнарына әйттем, шунда түгел микән, шунда түгел микән дип Зөлфәтнең хатыны Фирая ханымга әйттем. Фирая шул районнарга запрос биреп, эзләп тапты аны. Фирая апа бик күп кешегә ярдәм итте. Факс аша ул паспортның күчермәсен җибәреп, мин паспорт алдым. Алар квартира бирделәр инде. Шундый әкәмәт булып алды, ну минем. Ул вакытта бит була иде. Сыр язучылар союзы билеты бар иде. Аның белән теләсә кая барып, теләсә кая кереп буладыр иде. Язучының дәрәҗәсе сыр язучылар союзы дигән билетның дәрәҗәсе гаять зур иде. Ул иҗат кешесенә хөрмәт зур булган. Хәтта урта кул гына язучылар тагын рәхәтләнеп яшиләр иде ул вакытта. Өйләрендә эшләп утыра алалар иде. Сез бит инде берничә ел газетларда эшләп алдыгыз да, соңгы елларда, мәсәлән, эшләмисез. Сез ирекле язучы, ирекле шагыйрь. Мин үзенең кысан яшәүгә күнеккән инде. Рәис Даутов әйтмешли, минем Ростозым бар Рәис Даутов. Рәис ул үлән ашап та тора дигән. Шуның шикелле мин бик талымсызмын. Яздан көзгәчә урманна кайтып кергән идем.
Журналист Флера Низамованың шагыйр Мөдәрис Әгләм белән 2000 нче еллар башында булган әңгәмәсенең язмасын тыңлыйбыз. Дәрес абый, без әйтмәдек, менә әзрәк кенә әйтеп бетермәдек менә шул матди як турында сөйләгәндә, Тукай премиясен ничек алганыгызны һәм сезгә хәерчегә җил каршы диләр бит, Тукай премиясе алган елларда нәкъ сез алганда, Ральф Шәрәфи, Әлфия Авзалова, сез алган елны, бөтенләй акчаның бәясе бетте дә, сез аны нигездә алмадыгыз дип әйтергә була. Нәрсәгә җитте ул сезнең Тукай премиясенә? Ни алырга? Баедыгызмы сез аны алып? Тукай премиясе егерме мең ие ул вакытта, егерме мең машина бәясе ие. Туксан икенче ел бер машина бәясе егерме мең ие. Ә инде аны туксан өченче елда

Акча юк. Кайналасы бар соң, кайналасы бар. Кайсы редакциядән дип киләбез, икәү сөйләшеп. Әйе. Нәҗиб әйтә, теге 20 меңгә кереп алыйк әле ди. Иписте таларга булса да ярар. Кремльгә кереп киттем мин. Аны тиз генә актарып таптылар да 17 мең акча бирделәр. Ә кайтып җиттек, өй янына җиткәч, бер абзый сыер баш сата. 15 меңгә бирәм ди.
Давай 13-кә бирмә әйтә. Бер тукай премиялык.
Бер тукай премиясе.
Шуннан Нәҗибә аны кайнатып, Дөге кушып, бик әйбәт тушенка ясады. Әй, кыш кенә рәхәтләндек инде шуңа. Тукай премияс насыйбыз дип. Бер бер сыйыр башына җитте сезнең Тукай премияс, әйме? Тукай премиясе.
Мөдәррис Әгъләмовның Флүрә Низамова белән әңгәмәсеннән бер өземтә тыңладык. Шагыйрьнең соңгы интервьюсы. Гомеренең соңгы мизгелләре якынлашканын үзе дә, бәлки, тойган чагы булгандыр, һәм менә шул әңгәмәне ул үзенең бер шигыре белән тәмамлаган.
Яшьлектән бер сәхифә калган, Казан утларында 68 нче елны минем Еракка китеп кара дигән шигырьләр бәйләме чыккан иде. Мине шул танытты инде халыкка, шул шагыйрь итеп. Шуннан үзәк шигырен укыйм әле. Дәреслектәрдә дә бар инде ул. Әйе, рәхим итегез. Җир киләчәге, сабыйлар, Аларда иде көнем, пионерлар йортында мин рәсемнәр карап йөрим. Калганнары минем артта берсе аңлатып бара. Абый, әйдә син монысын читкәрәк китеп кара ди. Еракка китеп кара. Синәм, карыйм, соклангыч, якыннан буяу гына, ерактан кашемир яулыклы бер әби карап тора. Бу яктагы көннәремнең соңгысы җитеп бара. Кемдер дә шә кебек миңа еракка китеп кара син. Еракка китеп кара. Үз халкыңның киләчәген, үткәнен, бүгенгесен, кайгысының, шатлыгының зурлыгын белер өчен еракка китеп кара син. Еракка китеп бара. Абый мактарбыз дигәндәй, сабыйлар көтеп бара. Күңелдә һаман шул сүзләр. Еракка китеп кара син. Еракка китеп кара, үз үзеңнең кемлегеңне белер өчен еракка китеп кара. Еракка китеп кара. Әйе, еракка киткән саен Мөдәрис Әгъләмовның кем булганлыгы, аның иҗаты нинди урын тотканлыгы безгә ачыграк аңлашыла барачак әле.

Бер үзек тыңлыйк.
Кай төбәктән башланган соң аның җыры? Кай төбәктән юл алган ул шигъри чишмә? Мәдәрис Әгләмов тумышы белән Зәй районының Биш Субаш авылыннан. Сугыштан соңгы татар авылының ачы язмышы шул нарасый сабыйның үз язмышына әверелгән.

Гази нуры белән түләде. Онытылган йолалары купты. Сугыш кына торган туктатып, сыерлары булмаганнарның да өстәленә менде сөт, катык. Шундый муллык! Яшь сабилар ашка, карт сабилар яшькә коена. Шундый муллык! Кайгы шатлыкларга әверелде Сабан туена. Була алмый калган иде бит ул. Юк, түзмәде фашист бер көнгә. Ул татарны туйсыз, сабан туйсыз итәр иде булса иркендә. Булмас, диде халкым. Ничә тапкыр ул өзелгән шушы капканы Газинурдай ирләр авыр чакта күкрәкләре белән каплады. Булмас! Булмас, фашист! диде халык. Синең башка әле җитәбез, татар бетә дибез, ничә йөз ел әле телдә генә бетәбез. Әнә яши һаман, бәйрәм итә Газинурның туган төбәге. Гармун кадәр малай гармун тарта, уйный, җырлый татар көйләре. Мәйдан читләрендә аунап ята сыерлардан калкыткан тояклар. Капчык киеп, әле йөгерделәр. Чабыш булмый калды, юк атлар. Атны һәм ир-атны күзәтеп, Офык күзе кызарганчы түкте яшь. Хатын-кызлар дилбегәләр белән тартыштылар. Ир-ат юк, көрәш! Ничә елга иң беренче тапкыр, әйләнмичә ындыр артыннан, урам буйлап җырлап, елап кайтты. Суырылган йөзле хатыннар. Ә шул елны Гафиятулла картка хәбәр китерделәр. Герой булган улың Газинур. Булыр, булыр, монда чагында да герой иде, башсыз иде ул. Халык белми, әллә шатланасы, яшь гомерне әллә җәлләсе. Булыр, булыр, диде татар карты. Сыеп беткән шунда һәммәсе. Ялгыз калгач, ул йөрәген тотар. Кеше барда шулай дияр дә. Сабан туйдан тол хатыннар кайта. Салкын түшәк, ялгыз

ачык. Йөрәгемдә сөю уты иде. Минем өчен ак юк, кара юк. Хәлем бетеп, чит ят суны эчтем. Һәм акландым әле. Балалык. Яна көя утка барып кердем. Кая барам? Уйлар ара юк. Хыял башка, тормыш башка дие. Нокта куймак булдым. Балалык баш хәрефтән башлап китәр идем. Бер башлагач бармый чара юк. Сагындыра арба юлындагы суны эчкән бала чагалык. Ә кемнәрдер бүген сусау алган, шул миндәге хәзиз балалык. Миндә генә арба юлындагы суны ятып эчкән бала юк.
1946 ел 15 октябрь шул көнне әти-әнисенең зур куанычы булып дөньяга килә ул. Колхозчылар гаиләсе булса да, бу йортта җыр-моң тынып тормый. Әти сиздереп гармунда уйный, әнисенең матур җырлавына сокланмаган кеше юк. Менә шуңа күрә дә Мөдәррис үтә дә нечкә күңелле, моңга гашыйк булып үсә. Җыр сүзләрен ул бер ишетүдә отып кала торган була. Әмма бу түгәрәк тормыш бик озакка бармый шул. Мөдәррискә тугыз яшь вакытта биш сабыен калдырып, әнисе мәңгелеккә күчә. Кечкенә Мөдәрисне тәрбияләү тулысынча апасы Рәсимә өстенә төшә. Апам укый, Татарстанның халык Россиянең атказанган артисты Дания Нуруллина.
Балалары да бар. Ә ул һаман бала итә. Ташлап эшләрен, иң беренче булып килеп җитә. Нәрсә булды, энем? Нишләдең? Җомга көннәрендә хаер биреп, Юрата да күргән төшләрен Тыны өне бетеп килеп керә Нәрсә булды тагын нишләдең Уйламас та, аңламас та ахры. Мине нинди зәхмәт сукканын теләр, әмма бөтен чишмәләрнең минем өчен агып чыкканын, табибләрнең яңа авыру табып, серен эзләп төбенә төшкәнен ишетә дә, миндә эзен таба. Кайчан булды, энем? Нишләдең? Уйламас та, аңламас та ахры, нәрсә белән кайный бу башым? Яңа дару чыкса, уйлап сөенә, минем өчен кирәк буласын. Газетларда укып, палачларның Виктор Хара гомерен кискәнен, өзгәләнеп, ачынып, Килеп җитә, күпне язма, зинһар, нишләвең уйламас та, аңламас та ахры, бу бит минем рухи таләбем, тик саулыгым. Тик байлыгым өчен йөгерсен мәллә минем каләмем. Минем иртә януымнан курка. Ахрыларын беләм уеның. Мин үлгәч тә теләр агачларның мине сагынып

Яшүсмер. Йоклый алмый ятам сәкедә. Тәрәзәдән өйгә якты сузып, мин тилмереп көткән ай чыга. Ак кагазьгә ачы юллар тама. Шул юллардай Ачы тамчылар. Ә идәндә нәни ак бәрәннәр. Себеркегә башын төрткәннәр. Әйтерсең лә алар минем кебек ай чыгуын гына көткәннәр. Шыбыр-шыбыр ак кагазне алсам, бәрән себеркесе шыбырдар. Шул аваздан Шул аһәңнән туды иң беренче язган шигырьләр. Шыбыр-шыбыр күктә яфрак шавы. Шыбыр-шыбыр күктә, суда, җирдә су шавы. Шыбыр-шыбыр, шыбыр-шыбыр. Ничә еллар буе минем күңел җырга сусады. Шыбыр-шыбыр җәен. Яңгыр яуса, тәрәзәмә какса кыш, буран, һәм мин шушы ак кагазьгә түксәм, шуннан бөек халәт юк туган. Шыбыр-шыбыр, дөнья хәрәкәттә, гомер буе шулай шыбырдар. Шул аваздан, шул аһәңнән туды. Иң беренче язган шигырьләр.
Мөдәрис Әгъләмов үзе дә безнең арадан иртәрәк китте шул. Әмма аның дәвамы калды. Әйтер сүзен безгә ирештереп торучы китаплары калды, нәсел җебен дәвам итүче балалары калды.

Иреннәрең көтә, янып, көеп, Ишетермен үпкә сүзләрен. Борының көтә, Һималайдан биек, Аннан биек яна күзләрең. Адымымны мин бүгенге юлга Кыйгач кашларыңнан башладым. Бик әйләнеч булыр кайтуым да, Әйтеп тора кыйгач кашларын. Ә барыбер мин кайтырмын әле, Гомер кичерсәң дә кай якта. Аякларда дөреслек юк диләр. Ялган, йөрәк кушканныкы аякта. Мин кайтырмын. Рәнҗү калдырырдай гаепләрем булды минем дә. Тел сөяксез, ни сөйләмәс диләр. Ялган. Сөеп исергәннең телендә. Тормыш шулай. Синең синең бар ул, минем әле тагын минем бар. Мин кайтырмын. Бары бер йөрәгеңдә мин ясаган кара миңең бар. Кара миңең, минем кара кыз. Яшь егетләр,